Enka ya kabere ere gochura, na omenyete bono iga, na omenyete gochura. Eyarenge on Sunday maambia, yaani eyarenge on Sunday maambia nkaimoka nkagenda ekanisa. Ekero narwa ekanisa, egaika Kenaro kanisa ngacha nyomba tokabuta kego na na omoruti one tokabera tokabera ekero chiachi koba chinsa ikomi na emo maambia yaani marogoba ekero chiachi koba chinsa ikomi na emo marogoba togateba bono tiga togende echiiro eyere daracha mbiri ase togokorera ebiashara. Nabo twachiete nere ororo mpaka togaika ase eng'encho emesigo nere yare nkorwa Nairobi tokarora ngo ngosareka ere rituko eria riarenge Sunday, lakini Sunday eyio ngotimoka torende tori kogenda ase ebiashara. Ekero yaika erio tokagenda tokabanga ebi- emesigo, tokabanga mpaka marogoba. Ekero twabanga saa kumi na moja saa kumi na mbili, saa moja eye yabeire na nusu, saa moja na nusu togasieka egasi. Ekero twasieka egasi, nimbwate epikipiki yane, nero twachirete ritang'ani. Na eria kabere naro togateba bono chinsa echi chiabeire late tiga togende, chiarenge saa moja na nusu. Na riria tochete gocha, togochia goika nchera ase akorokwa Omoso Omoso o Chorogoro, tokonyora ng'a abanto mbare batobwatia korumaya, ne barenge ase epigipigi, bagacha bagacha mpaka ang'e asende. Nkarora ng'a abanto aba bono batagete gontuoma, nga slow down, gotaka komanya ng'a ki ndoche epaara eye rende nagochia aria, naki abanto abwo nibagotofinya gocha ime iga. Ekero rende na- na- nabwata nga slow down, nkaba nene akeyie espeed ase eng'encho nanyo na- naroche na abanto aba eba- ebagocha gocha asende. Nari erio baimogete, omongo bwane orire orenge maega, lakini tinkonyara komo identify nani ng'a orenge. Nari ang'agete omooro omotu, Ekero nang'aka omoro omotu, nkagunse, ekero nagunse, my wife naye arenge magega, eh, nere bakamong'usa, bakamobwata eaburoni yaye bakomong'usa, bakamoruta nse, bono nari nanyorete inche ndatebe na Nyasae obangete as'eng'encho tari chinguru chiane narwete ororo. Ase engencho nkaba ginko omosubati nkamotiga amaiga ase engencho narenge omorito ake. Na naigwate nkaimoka nkagenda ngatama. Ekero natama naenda edistance ngakwana nabarobwo nkabatebia ng'a onye nepigipigi rende mokoira gose nechibesa tobae inki mokomoboria. Erio omomura oyomo abogoretie omooro. agaaka amayegwa aye fw'omotwe. Naende bakabwata bagonsekerera, bagoteba, Naintwe egasi twegw twanyekoorire. Bono inche nabeete nogokumia okonene, as'nini nkirete omosie batigete akarwa maate negari. Ekero arwa maate amane egari, agacha. Ekero acha, nkamotebia iga ati, Monkonyere, monkonyere, eh, mo- mo- mombegisie egari ime. Nabo aratenete buna Omosamaria omuya, akangira mak- mbaka eh, mbaka mbaka General, eh, ekero angira mbaka General Hospital, nka- nka- a- ase emergency. Nabete ki ngoshughulika sana, gose ninyara komokonya, Lakini naende bagantebia, Nkamoira mpaka chiromo. Ekero namoira mpaka chiromo, nka, eh, chirono, ya, chirono. Ekero namoira mpaka chirono, naro bagateba ng'a chimashini chiabo nchiarenge buya. Naende naende ambulance yambogoreti korwa abwo, nkamoira mpaka, eh, nkamoira mpaka Nyangena Hospital. Nyangena Hospital.

Nere ore koba gagonkonya ase ebinto ebinge, amang'ana y'okomotoma ase engencho chibesa mbabwa, mba, ntwa, nabateeti, naki mokomotiga rende onye ne chibesa motagete mbae gose ire eke epigipigi ase engencho ye nabatigerete ema nekefunguo? Bagakana, bagateba ng'a ebasegete, bagansekerera, bagantei ng'a egasi yaito twatomu twanyekorire.

Insaberani, inche tari besa nabasaba, insaberani Nyasae anyare kobagaaka ong'a oboremu, at least inyare koba ingotwara omorembe.
Eh, ase amanyete ane nkoroku Thadius Omosa, oyo eh, Nyagosira, omoka erubu yane okoroku Ben. Igo tore nogoichana nokonene, emechando emenene yatosoire bono iga, ase eng'encho yogosiria omwana ominto morara, oyio ore oyio orenge omosubati, tokoroka ma mama. Ase eng'encho ebinto bigo kare gotokorera ase efamiri yaito, nigo biarenge ebinto ebinene. Ebinto tware goikaransa, nere ogo ogo-coordinate chifamiri, nere ogokora kera egento. Inche bono nare nkobori iga. Inki gekogera amang'ana y'ekabira aya agokorekana ase ekenyoro? Amang'ana aya agokorekana ase ekenyoro ng'a obosari bwakorire ki? Bwamentekanire. Inche nare gosaba eserekari iga, korwa amang'ana aya akabete mpaka rituko riria riarenge buna enkaransete aye iga, nanye kouga ende yonsi pi kegokwana. Etotagete eserekari eye yaito eye nere ya Kenya, eto- eto- etoe obo- obo- obo etoe. Obomaene bw'oyominto oseete, ase engencho ntogokera ekabira eye iga abanto baito bagoitwa, abanto baito bakominyokigwa ase ekenyoro eke. Egento kere gia gatato neke, korwa amang'ana aya akabete, ntware konyora omonto onde ogotoetera amang'ana ande atotebie ng'a yaya tokogenda gochia aa gose tokogenda gochia aa. Intwe egento nare gosaba eserikari, tonyore obomaene korwa ase egento eke. Tonyore obomanyeku korwa ase eserikari yaito enene, omosubati oyo tomanye ng'aki aitire, ase eng'encho monto tagocha bosa achake gogoita agogo yaani akonyora obogochi na epikipiki achake gogoita. Igo ng'a abanto mbare maega ya egento eke, naende totagete tokemanye buya mono, tokemanye buya zaidi, tomanye ng'a niki gekorwa omwana oyominto agoitwa, akominyokiwa agoitwa emioro korwa kare. Korwa bakoro mosio bachitanya goakwa mooro. Ekero tokorigereria emaki eria, ekero twamoetie nyagitari, eria tekoba mooro, bakeba egesire, kiagera ere entambe sana gochia engoro enene gochia ime, mpaka togakuma engaki, inki eke kegendererete ase ekenyoro eke?
Inche amarieta ane Nguruki Josephine Kwamboka, na inche nkorwa Otamba. Inche noyomwabo Ben, oyo nyogosira omong'ina oyo osirete, eye nekamati yane. Nabo tore nomoichano omonene ase eng'encho twasiriri omwana oyominto ase enchera etagwenereti, enchera ere embe kabisa togochi korigereri nonye intwe buna efamiri twegosa. Omwana oyominto asirete ase enchera ere embe. Ensera enchera twanyorire togotwara obwoba ase efamilia yaito eye ekogera, efamilia yaito etwatebetigwe ng'a, origi na okoboko oko kwao gwake omosie, mwana oyo ominto buna achete iga iga, omenyire iga iga ase engaki entambe, ase eng'encho yokoirigeria. Bagocha bagosiria oboruma bw'omong'ina oye. Naende ekero okorigereria na mono rigereria ya abana atigete, abana abare abake, abana tokorigereria nonye intwe amariga arwe amaiso, abana baganyete ng'a mama ngocha are abaretere kende. Gaki inche bono egento ngosaba eserekari eye yaito, gwacha haki itendeke gaki, egere tonyore obo tonyore obomaene bwa omwana oyominto naki asirete. Egokwa ekero bono iga nonya nomwana oyominto otigarete oyo Pen, nabo toroche bono nere agochia komenya iga iga nobwoba. Egekogera bono, abang'ina oroche nabo enguso ye efamiri abakweri bakwe bakorigeria abana. Igo bono tiga eserekari erigereria abang'ina mono, eyaki erigigwa mono. Egere egaki erigigw egere egere obomaene botogekane tomanye ng'a nki bia gerete omwana oyo ominto agacha gosira. Chase egetanguru koria totumeta nsemo. Omwana oyo noyo onare ninse monerete omogondo. Ere amo nomong'ina oye ntwane konyora amang'ana ande onsi pi, babwate ase ekenyoro eke, naende batwanchete naende banchire mono goeta nonye na abanto bande bonsi bare ase ase ekenyoro eke. Bono ase etangocha eyio yarwete, nigo totetemegete, nigo toichanete, nigo tokumeti, ase eng'encho ntwane korwa omonto ore omuya, buna Penina mokaye na omorwiri oye, na abana na abakerende baye. Inche tingonyara gotwara amanga ase eng'encho obobe mbwate nobonge igoro y'omonto oisabete. Naki aye?
Inche ase amarieta Nkurugu Thomas, Nkurugu Omosande, omwana oyo abanto banyarete ogokumenya nere amo ime, omwana omonto omoke, naende intwe mbwate obororo obonene ase eng'encho gento eke giakoretwe intwe twanyara gokerora, abana aba mbachete gocha iga iga. emechando okwegumia ase enkeya iga, egekegera y'abakori ebiasara batara chambiri, omong'ina bw'enkeya bare nomogaka oye, abamboganunu nigo babaumerete kobakogenda nchera kwancha. Bono nigo tore ase enka yabo, nigo baichanire ng'a y'abamboni aba bakorwa ebibago ebi iga, nigo biabanchorerete omosacha oye omoro omotuoro, bakamoruta nse, bakairanera omong'ina, na bakamokenya, bakamokenya goika bakamotunkora. Abamenyi b'ensemo eyio nigo basabire eserekari egende magunkure, erinde magunkure erigane chinguru chi'egutwa na echie chinyang'ao, erinde banyore ababegwa aba iga babaku, ereri banyare gok- nyora ekiabo, na eri banyare koumerana namakotero, ekerombauti kia Haruni ase nkeiga echanete kiarigereirie omochie o Nyasae yachirie namagoro ayabere.